Andrew Tancrysheff, Gerddor a Thrystinydd, a thygyllau ffwm yn nghanol seremoni goleuo'r Goeden Nadolig. Da ni 'di bod yn gweithio efo Tŷ Cwyn Ifan a Cwmni Craig a Gai Toms a Mair Tomos Ifans ac Ysgol Tân y Grisiau a 'di comisiynu sioe Dolig flwyddyn yma. Yym, oeddan ni'n meddwl, efo'r gwaith da ni'n neud yn trio datblygu'r economi lleol a cyd-weithio a ballu, fysan ni'n gallu rhannu rhyw neges o obaith ond hefyd um, trio cael pobl ifanc yn ymwybodol o'i economi lleol a i dyfodol nhw'n cyd-destun yr ardal lle. Fi ges i'r alwad i wneud hwn, oedd i'n ta mis Medi. Felly ni'n meddwl, ah, gyda ni ams digon amser fan hyn i, i wneud sioe nadolig ynda. Felly, defnyddio thema mae text i son amdano fo, tlodi tanwydd, uh, ynni ynda, mae gennym ni bwerdu mm. uh, rei ar stepan dros, um, yr holl ddŵr yma, um, i le mae'r ynni na mynd i le mae'r elw na mynd yde, e, i feddwl bod yna glodi tanwydd ar stepan drws. Felly o'n oeddwn i'n meddwl bod o'n thema da i gychwyn arni. Felly um, dŵr ydy'r thema ac ynni. A hefyd,

Uh, mae gennym ni fugeiliaid, mae gennym ni uh, derwyddon, mae gennym ni, a wedyn gennym ni'r gelyn, sef Nesta. Nesta, dwi, fi ydi Nesta. Nesta, Nesta, pawb yn ôl Nesta. Sy'n byw ar nyth y gigfran, a hi sydd wedi dwy'n y dŵr o stwlan i werthu

Ers er tro ar y diwedd ydi bod Nesta yn troi'n dda felly de. So gen i elfenna Scrooge-esque os liciwch chi ar y diwedd bod ti'n troi yn dda a rhoid y dŵr yn ôl i'r gymuned ynde. Mae prosiectau fel hyn yn holl bwysig yy cos mae'n rwydwaith o o fobl o gymunedau dydi yy a m- a y sefydliadau, er enghraifft gyda ni enwad y bedyddwyr. Ond na sôn am um, broblemau uh, tlodi tanwydd, um, a fel mae hwnna'n effeithio ar blant a theuluodd uh, yma uh, yn yr ardal, a oedd arian ar gael wedyn i um, uh, i ariannu uh, gweithdai gyda Gai Toms a, a Maer Thomas Evans i weithio gyda'r uh, ysgol uh, tan y grisiau yma ar greu sioe ar gyfer Nadolig yn yn sôn am y problemau sydd yn digwydd yn lleol a fel y bydde posib um, i reini i gael ei datrys uh, trwy bod pobl yn helpu gilydd ac yn gweithio gyda'i gilydd. Cymryd yr uh, cynhwysion a, a creu rhywbeth efo'r cynhwysion, de, bod yn gredigol wrth ddatrys problemau a gobeithio bydd hynna'n help wedyn iddyn nhw ddatrys problemau mewn bywyd go iawn ynde, pan maen nhw'n gadael ysgol. Ie, yeah, profiadau mae'r plant wedi cael efo fi a Mair, um, wel, y peth cyntaf nathon ni oedd uh, defnyddio thema tymor yma efo'r ysgol, sef o'n cwmpas. sy'n addas iawn ar gyfer y sioe yma. Uh, am ti'n mynd allan am dro, uh, allan lawr i dol as, rownd am y llyn ac yn ôl, a ti'n sylweddoli beth sy'n o gwmpas ni. Ti'n weithio di plant, ti'n cymryd ganed sal beth sy'n o gwmpas ni, ond pryd pr ti'n dreid stori iddyn nhw, a dangos iddyn nhw beth di enwa mynyddoedd a beth di enw'r ffarm yma ac ati. Mm Maen ma nhw'n gweld i ardal lleol mewn drwy ogwydd gwahanol. Ac o hynna, gweithdai drama, uh, celf, animeiddio. Dechrau, gennym ni fatha cardboard ac oedd um, blwyddyn 34 di bod yn fatha peintio fo a lliwio fo a wedyn oedd y gennym ni di wneud cymeriadau yn y dosbarth ac oedden ni'n

Technegau theatr. Bach neges sy'n gweld y um, dim pres sy'n mwy well gael bod teulu neu bod, bod yn hapus efo ffrindiau a'r dolyg. E fatha, basically, e fatha peidio dŵyn ac ti'n misio cymryd rhywbeth i dy hun o hyd. So os mae'n dwyn y dŵr, mae di dwyn yr electric ac mae'n yn dwyn rhan fwy o pethau mae plant neu oedolion eisiau gwneud. Ac yn y diwedd mae yna fatha neges yn dweud fatha dim jyst yr fatha fatha os bydd y gen yn os bydd Iesu heb di gael ei geni bydd y gen ni ddim coeden Nadolig a goleuadau a pethau. Cwmni ni ydy chwaraechu um, ac